Voilà, schéine gudde Mëtteg. Mir haten de Moie Regierungsrot, wou mer eng Rëtsch vu Punkten abordéiert hunn, déi Der jo och wäert am Resumé Erëmfannen. Mee erlaabt mer, dass ech wierklech de Pressebriefing zentréieren op de gréissere Punkt, dee mer haten iwwert d'Covidsituatioun an eben déi nei Mesuren, déi mer och der Chamber wäerte proposéieren. Mir komme lo just aus enger Chambersréunion, wou mer hinnen och matgedeelt hunn, wéi eng Propositionen d'Regierung der Chamber wäert ënnerbreeden. D'Infektiounszuele sinn am Moment stabel zu Lëtzebuerg, mat enger liichter Tendenz awer, déi ee constatéiert huet, no uewen. Gëschter ware 77 Tester op 3.715 positiv hei am Land. Dat ass en Taux de positivité vun 2,67 Prozent. Besonnesch an de Klinicke gesi mer eng däitlech besser Situatioun, wann een déi vergläicht mat der Situatioun, déi mer D'lescht Joer erkannt hunn. Ëm dës Zäit um Dag vun haut leie just nach 5 Patienten op der Intensivstatioun. Mir gesinn nach ëmmer ganz däitlech, an dat ass e Constat, deen net nëmmen hei gemaach gëtt, dass d'Impfung wierkt. Déi grouss Majoritéit vun de Leit, déi hospitaliséiert ginn, sinn net geimpft, de Gros vun de Leit, déi op Intensivstatioun soignéiert ginn, sinn net geimpft an eng Majoritéit vun de Leit, déi infizéiert sinn, sinn och net geimpft. Um Dag vu gëschter Owend hu 76,9 Prozent vun de Leit eng éischt Impfung géint de Covid 19 kritt an komplett geimpft sinn am Moment 73,8 Prozent vun de Leit. Wann ech déi Zuelen och zitéieren, dann ass dat fir d'Populatioun selbstverständlech 12 plus, also bei all deene Leit, déi och am Moment kënne geimpft ginn. Dat bedeit awer, wann een déi Zuele kuckt mat 76,9, dass 23,1 Eent, dat heescht bal e Véierels vun de Leit sech nach net impfe gelooss hunn. Ee vu véier. Wat mir zwar nach méi Suerge mécht, ass, datt ronn 17 Prozent vun de Leit iwwer 60 Joer net geimpft sinn. Dat sinn déi Leit, déi de gréisste Risk hunn, fir e méi grave Krankheetsverlaf och kënnen ze hunn oder souguer mat Komplikatiounen oder den Doud, wa sech mam Virus infizéieren, ganz dramatesch Folgen also kënnen hunn. Mir hunn et an de leschte Woche schonn e puermol widderholl, wéi wichteg et fir all Eenzelen ass, awer och fir onst Land, en héijen Impftaux och hei am Land kënnen ze erreechen. Mir hunn et de Leit sou einfach wéi méiglech gemaach. Mir hu séier an onkomplizéiert Impfunge proposéiert, egal ob oder mat Rendez-vous an der Hal Victor Hugo, Am Impfbus oder och beim Dokter? Leider huet deen Appell nëmmen e ganz limitéierte Resultat bewierkt. Dat muss een zouginn. On Impfzuelen stagnéieren zanter deene leschte Wochen a ginn nëmmen ganz, ganz lues an d'Lut, wann ee kuckt, wéini mer de leschte Point och gemaach hunn. D'Gesondheetsministesch wäert do méi an Detail kënne goen. Mir musse wëssen, dass mer mat den aktuellen Zuelen, déi mer am Moment hunn, riskéiere mir an den nächste Wochen, wann do eng Hausse kënnt, e Problem ze kréien, och an onsem Gesondheetssystem. An Dir wësst, dass dat déi Prämiss ass, déi mer dès le départ ëmmer virun Ae gehal hunn. Mir wëssen nämlech, dass déi nächst Méint déi sinn, wou d'Leit méi zesummeréckelen, wou d'Leit méi dobanne sinn, wou d'Leit manner dobausse sinn a virun allem, dass net geimpfte Leit och wäerte sech dann infizéieren. Een Deel vun hinne wäert, esou wéi ech gesot hunn, e schwéiere Krankheetsverlaf hunn, wa se net geimpft sinn oder net ganz geimpft sinn. A lauter wäerte mer och an den nächste Wochen a Méint weider Doudesaffer da mussen zielen. D'Impfung ass am Moment nach ëmmer deen eenzegen Auswee aus dëser sanitärer Kris. Fir e Liewen ouni ze vill sanitär Moossnamen och kënnen ze hunn, jo, d'Impfung. Mir sinn dofir haut op e Punkt ukomm, wou d'Regierung net weider Nokucke kann a mir hu mussen nei Mesuren decidéieren, fir d'Wuel an d'Gesondheet vun onser Bevëlkerung och ze schützen. Dëst betrëfft virun allem d'Zesummekommen dobannen, wou ee jo och weess, an dat ass jo och bewisen, de Virus sech och vill méi séier verbreet. Dofir huet d'Regierung decidéiert, de CovidCheck-Regimm auszeweiden. De CovidCheck gëtt obligatoresch fir de gesamte Banneberäich am Horeca, also an de Restauranten, an de Caféen an an den Discoen. Mir ginn och den Employeuren d'Méiglechkeet, de CovidCheck op der Aarbechtsplaz anzeféieren. All Betrib ass ënnerschiddlech, dofir soll all Employeur kënnen decidéieren, ob a wou hien de CovidCheck och aféiert. Et kann een de ganzen Accès op d'Aarbechtsplaz zum Beispill kontrolléieren oder just zum Beispill verschidden Evenementer, Reuniounen, wou een da seet, dass déi ënnert dem CovidCheck-Regime och falen. D'Aféiere vum CovidCheck ass souwuel am Privatsecteur esou wéi och an der Fonction publique Méiglech. En Employé oder en Agent, dee refuséiert, sech kontrolléieren ze loossen, kann natierlech net eragelooss ginn. Dat gëllt och fir all aner Persoun. Wann den Employeur dat also decidéiert, dass en ënnert de CovidCheck Regime ass an dass dann eng nei Obligatioun am Fong op der Aarbechtsplaz da gëtt, esou wéi een och aner Obligatiounen op der Aarbechtsplaz huet en matière de sécurité, wéi zum Beispill vun Droe vum Helm oder och op engem Droe vun Helm op engem Chantier, Esouwuel am Privatsecteur wéi an der Fonction publique gëtt et elo scho méiglech Sanktiounen, déi och gëllen, wann een de CovidCheck dann och refuséiert. Ech mengen awer, datt déi Leit, déi sech net wëlle kontrolléiere loossen, wierklech d'Ausnamen och wäerte sinn. Do wou de CovidCheck net agefouert gëtt, gëllen déi aktuell sanitär Mesuren dann weider, also d'Droe vun enger Mask an och d'Anhale vun engem Sécherheetsofstand. Fir ganz vill Leit wäert d'Aféierung vum CovidCheck op der Aarbechtsplaz also méi Fräiheete bedeiten. Ech kann Iech soen, datt mir och ganz, ganz vill Demande kritt hu fir de CovidCheck anzeféieren a vun zwou Kategorie vu Leit, vun de Patronen esou wéi vun Salariéen, vu Beamten esou wéi vu Responsabele vun Servicer, déi gesot hunn, datt et hinne wichteg ass, datt déi Méiglechkeet an Zukunft och sollt ginn. Jo. D'Leit wënschen sech méi Fräiheeten. Dat ass eng Realitéit. Si sinn es midd, besonnesch wa se geimpft gi sinn. A si verstinn net, firwat si sech nach ëmmer u sanitär Mesuren mussen halen, Restriktiounen am Alldag hunn, obwuel si am Fong hiren Deel zur Léisung bäigedroen hunn a sech och impfe gelooss hunn. Mat deem neie Gesetz gi mer hinnen d'Méiglechkeet, eben op e Méi normaalt Liewen, méi Normalitéiten och am Alldag, ob dat elo privat ass, do geet och d'Gesondheetsministesch méi wäit derno an, esou wéi awer och op der Aarbechtsplaz mat deem heite Regime. Gläichzäiteg musse mir déi néideg Precautiounen huelen, fir datt de CovidCheck sech net och als falsch Sécherheet erausstellt. Leit, déi net geimpft oder genese sinn, musse wéi bis elo en negativen Test och virweisen. Kënnen. Mir wëssen awer, datt et och Abuse gi sinn bei Autotester, bei Selbsttester, déi op der Plaz och gemaach gi sinn. Dofir wäerte mer dës Selbsttester net méi beim CovidCheck akzeptéieren. Dat gëllt esouwuel fir de Fräizäitberäich wéi och op der Aarbecht. Mat Ausnam vun de Klinicken, Alters a Fleegeheimer a Schoule ginn ab dem éischten November just nach certifiéiert Schnelltester akzeptéiert, déi vum qualifizéierte medezinesche Personal och duerchgefouert goufen. Mir schaffen also och d'Méiglechkeet of, datt agreéiert Beamten Tester kënne certifiéieren. D'Tester, déi d'Kanner zwee Mol an der Schoul, zwee Mol an der Woch, pardon, an der Schoul kënne maachen, wäerte weiderhin akzeptéiert ginn. De CovidCheck-Regimm gëtt also méi generaliséiert an e gëtt och Méi streng, Wien net geimpft oder genesen ass, muss sech ab dem éischten November reegelméisseg teste loossen, fir de CovidCheck ze bestoen, an zwar op sengen eegene Käschten an och ausserhalb vun der Aarbechtszäit. Mir vergiessen awer dobei net déi sech net kënnen impfe loossen. Dofir sëtze mir och d'Alterslimitt vum CovidCheck vu 6 op 12 Joer erop, a Leit, déi sech aus gesondheetleche Grënn net kënnen oder däerfen impfe loosse kréie Bonge fir sech weider gratis kënnen testen ze loosse. Mir sinn ons bewosst, datt mir mat dëse Mesuren d'Liewe vun net geimpfte Leit manner agreabel wäerte maachen, mee mir hu kee Choix. Mir kënne keng Iwwerlaaschtung vun onse Gesondheetssystemer eis leeschten. D'Alternativ zum CovidCheck ass näischt maachen a riskéieren e Lockdown an e puer Wochen oder an e puer Méint mussen ze hunn. Mir kënnen och net d'Fräiheete vun den enger Majoritéit vun de Leit aschränken, well eng Minoritéit sech weigert vun der Solutioun och Gebrauch ze maachen, déi et ons erlaabt de Virus hannert ons ze loossen. D'Pandemie kéint zu Lëtzebuerg eriwwer sinn, wa genuch Leit sech impfe loossen. Mir wëllen de Leit d'Méiglechkeet ginn, sech op deen neie Covidcheck-Regimm och ze preparéieren Dofir wäerten och déi méi streng Covidcheck-Regimm och ab dem éischten November sinn, dat heescht an dräi Wochen. Mir wäerten och exzeptionell Moossnamen nach emol fir eng kuerz Zäit huelen, an dat sinn zwee Impfzenteren, déi mer wäerten opmaachen. Dat ass mat relative groussen Opwand verbonnen, mee et ass ons wichteg, deene Leit, déi am Moment nach net geimpft sinn, et esou einfach wéi méiglech och ze maachen. An déi, déi an der Tëschenzäit sech och aneschters iwwerluecht hunn, hinnen och d'Méiglechkeeten ze ginn, esou einfach wéi méiglech an esou onkomplizéiert wéi méiglech an ouni vill Formalitéiten dat och kënnen ze maachen. Nieft dem Vic, nieft dem Victor Hugo, deen um Lampersbierg jo nach ëmmer fonctionnéiert an deen och ni zougemaach gouf, wäerten d'Impfzenteren zu Ettelbréck An zu Esch-Belval nach emol fir zwee Méint, dat heescht vum 16 Oktober bis 16 Dezember och nees opgoen, wat erlaabt déi éischt an déi zweet Dosis och an där doter Phas kënnen ze maachen. Elo wéi schonn an der Hal Victor Hugo kënnen d'Bierger op eng onkomplizéiert Aart a Weis sech dohinner presentéiere kommen, ouni Rendez-vous, a fir et kënnen, wann et hinne passt, geimpft ze ginn. Fir déi, déi wëllen awer e Rendez-vous huelen, well se keng Waardezäit och wëllen hunn an eebe méi séier wëllen duerchkommen, kënnen d'Bierger sech ab den nächsten Dënschdeg, dat heescht den 12 ten Oktober, iwwer de Site impfen.lu och aschreiwen an dann eeben och de Rendez-vous kënnen dann huelen. Fir Rendez-vous ze kréien, muss ee Résident just hir Matricule aginn an dann eben sech déi fräi Plage an deem Impfzenter, deen dann do och proposéiert gëtt, dann och eraus sichen. Mir wäerten och zousätzlech Impfméiglechkeeten an deene Gemengen, wou bis elo am mannste Leit geimpft sinn, Och offrëieren, do si mer och am gaangen zesumme mat deene Gemengen ze kucken, dass do op der Plaz d'Leit informéiert ginn, wéini se kënnen och geimpft ginn, op Lokalitéiten, déi mer zesummen och mat de Gemengen och am gaange si festzehalen. Dat neit Gesetz, wat mer der Chamber proposéieren, soll bis den 18 Dezember och a Kraaft bleiwen. Ech muss Iech awer soen, a mir hoffe wierklech an schléissen et och net aus, Ech schléissen et wierklech net aus, dass, wa mer eng positiv Entwécklung kréien, wann d'Leit all verstinn, dass, dass mer no dru sinn, dass mer no dru sinn, dass mer schonn éischter sanitär Mesurë kënnen ofschafen. Mir engagéieren eis och dozou, well mir behalen d'Situatioun an deenen anere Länner, wou Der jo och déi eis Beispill geholl hutt, déi mat engem méi héijen Impftaux hir Bierger scho méi Fräiheeten erméiglecht hunn, direkt am Aen, a mir wëllen och déi Situatioune weider analyséieren, ass wéi wär et. Dës Länner hunn en Taux tëschent 80 bis 85 Prozent, an dat ass och den Taux, dee mer uviséieren, fir kënnen ebe méi Fräiheeten ze loossen. Also et läit alt d'Ganz u bei ons. Jiddwereen huet et an der Hand, sech impfen ze loossen. Mir kënnen, an dat ass dat, wat mer eis wënschen, méi Fräiheete Ganz séier erëmkréien. Mir kënnen de Virus hannert ons loossen. Mir kënnen normaalt Liewen nees esou séi wéi méiglech zeréckfannen. Mee mir kënnen dat just maachen, wa mer och sécher sinn, dass et net Fräiheete si just fir e puer Wochen, wou mer dono nees nei Restriktioune mussen hunn. Mir sinn no drun. Mir engagéieren eis, dass, wa mer déi Taux erreechen, déi Mesuren, déi elo den 18 Dezember solle sinn, nees zeréckzéien. Jiddwereen, deen net geimpft ass, an ech hunn Iech d'Zuele ginn, ass en Deel, fir datt mer all zesummen nees déi Fräiheeten zeréckfannen, déi mer alleguerte esou gären hunn. Madame Gesondheetsministesch.
Jo, merci. Gudde Mëtteg. Et ass entretemps offensichtlech, d'Zuele schwätze fir sech. Dat, wat eis am Moment als eenzeg Léisung eraus aus där Kris hëlleft, ass en héijen Impftaux. Mir gesinn dat souwuel bei deene Länner, déi en héijen Taux hunn, déi ons och devancéiert hunn dodrop, a mir si mëttlerweil an der an der Moyenne vun den EU-Staaten ukomm, wéi awer och bei deene wou en niddregen Taux ass. Et ass nach ëmmer eng Realitéit, datt wann net genügend Impfschutz do ass, datt Problemer an de Spideeler entstinn, datt ganz vill Leit matenee schwéier Verleef kréien an datt mer Situatioune kënne kréien, wéi mer se am Ufank vun der Pandemie kannt hunn. Dat ass a bleift eng Realitéit an et gesäit een den Ënnerscheed. Entretemps wierklech ganz kloer, brauch ee just a Richtung vun deenen ze kucken, wou wierklech grouss Schwierigkeete sinn, d'Leit zum Impfen ze kréien, an op där aner Säit a Richtung vun deene Länner, wou exzeptionell héich Impftauxë sinn, da versteet een, dass et net vill aner Alternative dozou gëtt am Moment. Et ass och eng Tatsaach, dass deen Optimismus, dee mer haten, déi leschte Kéier, wou mer hei stungen, e bësselche gebrach ginn ass. Mir hunn deemools scho gesot, Mir kënnen et packen, mir sinn net esou wäit ewech. Mee leider si mer, Stand haut, nach ëmmer zimmlech wäit ewech. Dat heescht, den Ecart ass net wierklech vill méi kleng ginn. Ech erënneren drun, mir hunn deemools op Dänemark gekuckt, déi hire Freedom Day grad haten, wou mir hei Annoncë gemat hunn, Zu deem Zäitpunkt hat mer en Ënnerscheed, en Delta par rapport zu Dänemark vun 14 an eppes Prozent, mä deen ass haut nach méi grouss ginn. Mir si just schleppend weidergekomm, mir sinn 1,2 Prozent méi eropgaangen an dëser Zäit, wärend si entretemps bei 94,9 Prozent leien. Do gesäit een, dass d'Tendenz eng aner ass an dass mer wierklech nach mussen un der Iwwerzeegung, schaffen hei am Land, fir dohinner ze kommen, wou mer musse sinn, fir och hei kënnen opzelockeren, fir och hei kënnen ons ze trauen, d'Mesuren iwwer Bord ze geheien. Neiinfektiounen, dat schwätzt och fir sech. Do sinn Wann een d'Wochenrapporte kuckt iwwer déi lescht Wochen, alt Kéiers tëscht zwee Drëttel an dräi Véirels vun de Leit sinn net geimpfte Leit. Och dat ass kloer an däitlech, et huet ee vill méi en héije Risiko iwwerhaapt sech ze infizéieren, wann een net geimpft ass. Wann dat net an enke relativiséiert, dräi Véirels net geimpfter bei den Neiinfizierten op enger Populatioun, wou awer eng dräi Véirels vun de Leit geimpft sinn, dann ass dat mathematesch relativ kloer, dass déi Probabilitéit, einfach ginn ass. Déi Probabilitéit ass vill méi niddreg, wann ech geimpft sinn, dass ech iwwerhaapt mech infizéiere wéi wann ech net geimpft sinn. An da kënnt dat derbäi, wat wesentlech ass, fir sech wierklech am Spidol erëmzefalle mat engem schwéiere Verlaf. Och do ass erëm eng Kéier d'Probabilitéit, dass, wann ech dann iwwerhaapt et kréien, vill, vill méi niddreg, wann ech. Geimpft sinn, wéi wann ech net geimpft sinn. Dat ass eng Realitéit. Mir hunn haut nach ëmmer relativ wéineg Leit an de Spideeler. Iwwert déi lescht Wochen bleift dat zimmlech konstant. An dat sinn an der ganz grousser Majoritéit, quasi d'Totalitéit, si Leit, déi net geimpft sinn oder anerwäerts Problemer hunn, dass se keng gutt Immunitéit hunn. Dat ass eng Evidenz. Mir gesinn et och an den Zuelen, wann een elo vergläicht zum Beispill d'Beleeung vun den Intensivbetter, ech huelen elo d'Beispill vun Dänemark, vu Schweden oder vu Portugal, wou ganz en héijen Impftaux ass, wesentlech méi héich wéi bei eis, do gesäit een, datt d'Beleeung an de Spideeler nach vill méi niddreg ass wéi bei eis. Also dat alles mécht säi Sënn, et huet sech bestätegt, dat wat een nach net genau kann ofgesinn ass, wéi et sech an den nächste Wochen an dëse Länner wäert weisen, well déi richteg Grippenzäit eréischt kënnt. Dee saisonal bedéngten Ustig vun den Neiinfektiounen steet eis bevir a mir wëssen, dann dauert dat erëm eng gutt 10 Deeg, bis ee wierklech gesäit, ob dat eppes an de Spideeler bougéieren deet. Mee och haut schonn gesäit een den Ënnerscheed einfach ganz flagrant a ganz kloer. Dofir also haut och nach eng Kéier den Opruff, un der Offer feelt et net, mir hunn immens vill en place, huet een de Choix vum Impfstoff. Mir wäerte weider aktiv bleiwe mat de Busser op Plazen, och elo am Hierscht, déi ënner Daach wäerte sinn, an de Centres commerciauen, a Zone commerciale bei de Betriber an de Gemengen. Dat ass wierklech den Opruff nach eng Kéier, jiddweree fir sech selwer, loosst Iech impfen, wann Der nach Bedenken hutt, wann Der Froen hutt, zéckt net bei eis Leit ze goen, d'Ekippe sinn och do fir Är Froen ze beäntwerten. Et ass net, well Der bei de Bus gitt, dass Der zwangsgeimpft gitt. Dir kënnt Iech et ëmmer nach anescht iwwerleeën. Mee d'Leit sinn och do, fir Är Froen entgéintzehuelen, Är Suergen ze héieren, Iech vläicht nach déi Erklärungen ze ginn, déi Iech feelen. An och an Ärem Ëmfeld. Ech géif och en Opruff maachen u jiddwereen a sengem Ëmfeld, eng Kéier ze kucken, wien ass dann do vläicht nach net geimpft. Mir hunn et gesinn, vill eeler Leit, vläicht doheem wunnen, déi alleng sinn, hu vläicht net déi néideg Berodung, och do wär et gutt, wa jiddwereen eng Kéier kéint e bësse ronderëm kucken. Et si bestëmmt nach Leit, déi vläicht aus verschiddene Grënn de Wee net fonnt hunn an d'Dokteschpraxis oder bei en Impfbus, mee déi dat awer géife maachen, wann ee se géif begleeden oder beroden. an enker drop uschwätzen. Et ass also Solidaritéit, déi gefrot ass. Alleng packe mer et net. Et muss e kollektiven Effort sinn. Ech géif och nach enker gären all deene Leit Merci soen. Ech weess, dass dat der ëmmer méi gi vu Woch zu Woch, déi sech eeben vläicht hu missen iwwerwanne fir sech impfen ze loossen, deenen et net einfach gefall ass. Denke mer och un si. Et ass net fir jiddwereen esou einfach wéi fir den aneren. eng Impfung ze huelen. Mir sinn do ënnerschiddlech alleguerten, mee leider Gottes geet et just, wa mer wierklech en bloc e gewëssene Sockel erreechen. Eng aner Léisung ass am Moment net an Aussicht, fir eben dësen Impftaux nach e bësselchen eropzekréien. Ech géif dofir och nach eng Kéier déi nei Mesuren einfach rappeléieren. Et si verschidde Saachen, déi wäerten eréischt mat Effet op den éischten November a Kraaft trieden. Firwat? Fir de Leit eben och nach eng Kéier eng Chance ze ginn, sech impfen ze loossen. De CovidCheck-Regime, deen neie CovidCheck-Regime, wat mécht deen aus? Mä dat ass am Fong de CovidRegime, wéi mer en haut kennen, awer ouni déi Schnelltester sur place. Mir hunn dat an enger Zäit en place gesat, fir de Leit entgéint ze kommen, wou mer och nach vläicht net grad esou vill Offer en place haten, wou een de Leit Bedenkzäit ginn huet, mee déi Facilitéit, fir sech fir Ort einfach e Schnelltest ze maachen, déi soll generell ewechfalen. Dat heescht, iwwerall do am Gesetz, wou de Covidcheck-Regime virgesinn ass, wäert et ab éischten November dee bësse méi strenge Covidcheck-Regime sinn, deen u sech just nach mat dem QR-Code dann fonctionnéiert. Dat heescht, dat si Leit, déi entweder geimpft sinn, déi genesen sinn oder getest sinn iwwer e PCR-Test oder awer en zertifizéierte Schnelltest, och dat geet nach ëmmer, mee déi zertifizéiert Schnelltester, dat sinn déi, déi kënnen vum Gesondheets a Fleegepersonal gemat ginn, dat ass an den Apdikten oder bei anere Beruffsgruppen, déi dat kënne maachen. Ewech fält och d'Méiglechkeet fir d'Beamten an d'Employéeën, fir déi Schnelltester ze zertifizéieren, mat enger Ausnam, mir halen eng Ausnam bäi, an dat sinn déi, déi an der Schoul aktiv sinn, dat heescht dat sinn déi Beamten a Fonctionnairen, déi d'Kanner testen am Kontext vum vun de Schnelltester, déi an der Schoul gemat ginn. Déi Tester, an dat ass déi eenzeg Ausnam, déi elo nach bleift, déi wäerten och weiderhi gülteg sinn, soudatt d'Kanner awer kënne vun deenen Tester profitéieren, wa se am CovidCheck hei am Land ënnerwee sinn. Dann d'Obligation générale am Horeca-Secteur, déi fält. D'ganz ënner Covid scheikt da, esou wéi mer et proposéieren, och mat Effet eben ab dem éischten November. Dat just bannen. Op den Terrasse bleiwen d'Bestëmmungen elo wéi se sinn. Et ass bannen, wou mer de gréissten Risiko och gesinn, zemools elo an de Wanter eran, esou dass och do nach e bësselchen Zäit bleift. Mee wéi gesot, och do wäert dann dee Schnelltest sur place ewechfalen. Da kommen awer nach eng Rei aner Bestëmmungen, déi elo direkt, also net direkt, dat heescht ab dem 18. Oktober, wann dat lafend Gesetz ausleeft, sollen a Kraaft trieden. Dat ass dann nach eng Kéier, et ass scho gesot ginn, d'Obligatioun vum Covidscheck, déi elo ab sechs Joer spillt, gëtt eropgehuewen ab zwielef Joer. Dat mécht et de Kanner, déi eben justement nach net kënnen geimpft ginn, awer méi einfach, fir hei am Land dann awer deelzehuelen um gesellschaftleche Liewen. Dat heescht d'Limitt vu sechs op zwielef Joer erop. Dat heescht, ënner 12 ass kee Covidcheck iergendwou fälleg. Dann, bei de Rassemblementer proposéiere mer e klengen Allégeement an deem Sënn. Eise Covidcheck-Regime huet sech prinzipiell ganz gutt bewäert hei zu Lëtzebuerg. Mir géifen do proposéieren, deen Tëschepalier, dee mer hate vun 300, ze suppriméieren. Dat heescht konkret, ka bis zu 2.000 Leit an engem Event fonctionnéieren iwwert de Covidcheck-Regime bis zum éischten November. aktuelle CovidCheck-Regime ab dem éischten November dee bësselche méi strenge CovidCheck-Regime, deen da muss gemellt ginn, einfach deklaréiert ginn, an ab 2000, an dann ouni iewescht Limitt, soll et ab der Entrée en vigueur vum Gesetz méiglech sinn, mat engem Concept sanitaire Eventer ze maachen. Dat hate mer elo eeben ab 300, wou e spezielle Concept sanitaire gefrot war. An dat wäert elo ab der Entrée en vigueur, also mam Auslaf vun deem ale Gesetz an der Entrée en vigueur vun deenen neie Bestëmmungen, esou wéi se proposéiert sinn, méiglech sinn, doriwwer erauszegoen, ouni Limitt no uewen. Dat heescht, ab 2000 muss e Concept sanitaire, esou wéi mer et haut och scho kennen, bei der Direction de la santé ugefrot ginn an och approuvéiert ginn. An da kann dat ouni Problem stattfannen. Dann och nach eng Erneierung, Mir ginn eis eng legal Basis, fir kënnen Impfzertifikater vun Drëttstaaten unzëerkennen. Dat hate mer bis elo net. Mir hunn drop gewaart eigentlech, dass d'EU-Kommissioun do giff Decisiounen huelen, op déi mer eis giffe ralliéieren. Dat hëlt ons awer e bësselche vill Zäit, soudass mer proposéieren, sou wéi och eng Rei aner europäesch Länner et entretemps gemat hunn, eis eng Méiglechkeet ze ginn, fir sämtleche Impfcertificaten par rapport zu Impfstoffer, déi vun der WHO, vun der Weltgesondheetsorganisatioun, provisoresch zougelooss sinn, och hei am Land dann unzëerkennen. Dat wäert notamment eng Rei Déngschtreesen. der Businessreesen méi einfach maachen. Dat dauert eis einfach ze laang, do op eng gemeinsam Positioun ze waarden, och wa mer nach ëmmer zu deene gehéieren, déi dat befürworten, dass mer esou vill wéi méiglech sollen alignéieren. An Europa ass et leider net ëmmer esou méiglech an där Vitess, wéi mir eis et och géife wënschen. An dann, dat ass déi aner Neierung, ech mengen, déi ass schonn erläutert ginn, dat ass eben d'Méiglechkeet op der Aarbechtsplaz och fir de Chef d'entreprise oder de Chef d'administration, De CovidCheck-Regime ze verlaangen, dat muss net onbedéngt am ganze Gebai sinn, dat kann och à géométrie variable sinn. Et kann ee sech virstellen, datt ee verschidde Reuniounssäll ausweist, datt déi sollen ënnert CovidCheck-Regime sinn. Et kann ee sech awer och virstellen, datt et de ganze Betrib ass. Do wollte mer effektiv Flexibilitéit ginn, fir datt jee no Begebenheeten dat beschtméiglecht kann en place gesat ginn. Dat ass et, meng ech, vun den Neierungen. Näischt vergiess dës Kéier.
Den Rappell fir, also Carole Schimmer vum Radio 100,7, de Rappell fir Impfungen ab 65 Joer, wéi leeft dat? Hutt Der do Echoen? An a Frankräich, och an Däitschland, hu se elo gesot, datt, a Frankräich, do maache se dat schonn, Fir Leit, déi mat Janssen geimpft gi sinn, déi sollen dann och e Rappell kréien. Déi krut jo just eng. An do wär d'Delta-Variant net esou effizient wéi. Hutt Der do eventuell eng Decisioun getraff, oder? Voilà. Jo, fir déi éischt Fro, do si jo Courrieren erausgaangen nach eng Kéier un déi ganz Populatioun iwwer 60 Joer, well dat déi sinn, déi mer ganz besonnesch eeben am Aen hunn. Do ass et eis besonnesch wichteg, dass den Impftaux héich gëtt. Do hu mer nach keng Auswäertung. Dat dauert ëmmer e bësselche wéi d'Leit Rendez-vous huelen. Mir wëssen och net, ob se bei den Dokter ginn oder an den Impfzentrum. Et ass nach ze fréi ze soen, ob dat gefruchtet huet. Mir erwaarden eis natierlech iwwert dee personaliséierte Courrier, deen nach eng Kéier erausgaangen ass, dass déi Leit an där Alterskategorie, déi nach net geimpft sinn, dach elo de Wee wäerte fannen. An dofir och nach eng Kéier vu menger Säit deen Opruff eeben och un d'Ëmfeld, fir vläicht do ze insistéieren, dass dat awer net vu Muttwëll wär. Déi aner Fro fir Janssen, Effektiv ass och eise Conseil supérieur des maladies infectieuses domadder befaasst. Mir waarden do op eng Empfehlung, eng Positioun. Soubal mer déi hunn, wäerte mer kommunikéieren. Dat ass de Fall fir bei Janssen en aneren Impfstoff nozereechen. Dat ass effektiv an deem engen oder aner Land elo schonn en place. A bei eis, wéi gesot, mir waarden op en Avis do vum CSMI. Wéini kéint dee kommen? Dat kann ech Iech esou net soen. Mir loossen si do fräi a maachen hinnen och keen Drock. Si sollen do déi Zäit huelen, déi et brauch. An da waarde mer genau esou gespaant wéi Dir drop, wéini dat wäert sinn.
Daniel Schumacher vum Wort, Ech hätt emol eng Fro. Dir weist zu Recht op Länner wéi Portugal, Dänemark an esou weider hin. Meng Fro, Wat man déi anescht? Hutt Der scho mat Äre Kolleegen aus deene Länner geschwat? Wat man déi anescht? An dann eng Verständnesfro, Wann elo an de Betriber kann de Covidcheck verlaangt ginn, wat passéiert mat deene Leit, déi sech, déi net wëllen? Mussen déi dann doheem bleiwen, wa beispillsweis de ganze Betrib am Covidcheck ass? Wat maache mer mat deenen, déi net wëllen? Majo, fir déi éischt Fro, natierlech si mer am Austausch. Grondsätzlech maache se net vill aneres ewéi mir och. Si kommunikéieren, si setzen eng Offer en place, dass se vill, jo, kulturell warscheinlech bedéngt, wéi ass d'Attitude an engem Land par rapport zu enger Impfung? Muss een och soen, et si verschidde Länner, déi extrem uerg getraff ware vun der Kris, Dir erwähnt Portugal oder Italien. Ech mengen, dat sinn natierlech Länner, wou Zoustänn ware während där Kris, an dat net nëmmen eemol, déi wierklech dramatesch waren, déi do och iwwer d'Tëlee gaange sinn. An dat ass ëmmer nach eppes anescht, wann dat am eegene Land ass, wéi wann et an engem anere Land ass. Mir kennen déi Biller och vun Triagen, déi gemat gi sinn, vu Läichen, déi sech gestapelt hunn. Mee et war net bei eis. An ech denken perséinlech, dass dat bei verschiddene Länner sécherlech matgespillt huet, well einfach d'Dramatik eng aner awer nach war wéi bei eis, obwuel ech dat och guer net wëll erof Spillen. Mir haten och elle Momenter hei am Land, awer net an deem Ausmooss, wéi anerer et kannt hunn. An dann einfach vläicht och, jo, generell d'Kultur ass, d'Kommunikatioun anescht. Ech kann Iech et net soen. Si hunn op alle Fall kee Wonnermëttel, wou mer elo gesot hätten, ah, dat doten ass eppes, wat mer nach net probéiert hunn. Mir hunn u sech déi selwecht Aktiounen mat Bussen, jo, wou ee spezifesch Jonker uschwätzt, Eelerer uschwätzt, Equipe mobile, Präsenz weisen. Mir hunn näischt elo fonnt, wou mer géife soen, voilà, dat do ass et, soss hätte mer et schonn. Och adaptéiert hei. An déi aner Fro, entschëllegt, dat war nach eng Kéier. Genau, jo. Jo, do ass et ganz bewosst, iwwerloosse mer dat dem Aarbechtsrecht. Dat ass jo dee Moment, wou eng Verpflichtung op der Aarbecht ass, ass den Arbeitnehmer hu sech gehalen, sech dorunner ze orientéieren, drun ze halen. An dat muss da solutionéiert ginn iwwert de Wee vum Aarbechtsrecht. An dat ass am Fong geholl dann d'Ermessen vum Patron, fir ze gesinn, wéi e virgeet. Souwuel dat normaalt Aarbechtsrecht wéi och dat am ëffentleche Kontext bitt do Méiglechkeeten. Et ass eigentlech net virgeschriwwen, wat genee da. Do muss all Patron gesinn, wat ass genau d'Situatioun, wéi geet en domadder ëm. Au cas par cas, jo. Dat ass eng Décisioun, wou einfach eppes obligatoresch am Betrib ass an ee sech net drun hält. Et gëtt vill d'Beispill, ech mengen, wat zitéiert gi war, virgeschriwwen ass, dass eng Helmpflicht ass am Betrib an d'hält ee sech net drun, da muss dat och solutionéiert ginn. An hei ass et d'selwecht. An dat zielt fir d'Privat esou wéi och d'Fonction publique. Lynn Cruchten vun rtl Télé Lëtzebuerg, knäppen eng Kéier un där Fro un, Vu winni un ass de Covidcheck an de Betriber méiglech? An ass dann do och kee Schnelltest méi méiglech, wann een dat aféiert?
Also dat ass, mat der Entrée en vigueur vum neie Gesetz wäert déi Méiglechkeet bestoen. Déi ass net différéiert no hannen, dat ass och just eng Méiglechkeet, dat ass net obligatoresch vum Gesetz hier. An de Covidcheck-Regime Dat wäert an enger éischter Phas dann dee sinn, wéi e lo nach gëllt, an dee verstäerkten Covid-Check-Regime ab dem éischten November. Dat ass dann deen esou, wéi en dann iwwert d'Gesetz definéiert ass, ouni d'Schnelltester. Dat heescht, Dir kënnt vun deem Moment, wou den Text an der Chamber gestëmmt ass, bis den éischten November de Covid-Check bei Iech am Betrib maachen oder an der Administratioun maachen, awer nach mat der Fakultéit vum Schnelltest. An dee fält dann den éischten November ewech. Dat heescht, dann ass just nach déi. Déi Méiglechkeet vun deem certifiéierten an net méi vun deem Schnelltest. Dann eng aner Fro zu de Schoulen. Et ass jo, wann ech richteg au courant sinn, esou, datt, wann ee geimpft ass, muss ee jo net direkt a Quarantän. Et mécht een awer iergendwann en Test. Do schéngt et, wéi wann Enseignanten, déi a Kontakt mat engem Positive waren, awer nach op d'Aarbecht waren, obwuel se den Testresultat nach net haten. Ass dat de Fall an wat sot der dozou? Kann ech Iech elo net soen. Do sinn ech net no genuch um Terrain vun der Educatioun drun. Ech weess, datt se hire Stufeplang hu mat den eenzelnen Etappen. Et geet een dovun aus, datt d'Leit sech dorunner halen. Datt et awer bei Honnerten oder Dausende Leit och Leit gëtt, déi sech enker net drun halen, ass sécher net auszeschléissen. Mee ech kann lech dat esou net soen, ech hu keng Kenntnis vun esou Fäll. Allgemeng awer och, och wann et elo net just an der Schoul ass, mee och am Betrib, dass ee mat engem a Kontakt gewiescht, ee positiv ass, den. An de Prinzip ass jo, wann ech geimpft sinn, ginn ech net en Quarantän gesat.
An ech kann weider schaffe goen, och wann ech duerno da positiv getest sinn. Ech maachen en Test.
Beim positiv getest gees de an Isolement. Jo, mee selwer.
Jo, mee dotëschent net.
Bis déi Zäit, bis de d'Resultat hues, gees de awer vläit nach schaffen. Och wann se geimpft bass. Ok. An dann déi lescht Fro. Also déi Zäiten, wou Honnerte vu Leit an Quarantän gesat gi sinn, haut mat der Impfung gesi mer jo, dass, an et erlaabt och, dass d'Activité économique awer weider geet. Mir hu Betriber, wou bal derno, wann ee positiv war an engem Restaurant, da wor de Restaurant zou. Da wor de Restaurant zou. Mir sinn haut a Situatioun, duerch d'Impfung, wou mer d'Leit net méi an Quarantän setzen. Selbstverständlech, wann ech Symptomer hunn, och, dann ass et wichteg, dass ech doheem bleiwen. Mee de Fait ass, dass Der en Test maacht. Wann dee positiv fält, da sidd Der net nëmmen a Quarantän, mee sidd och an Isolatioun. Dann déi lescht Fro nach, A wéi wäit maachen Iech déi Ënnervariante vun der Deltavariant elo Suergen?
Also nach hu mer déi hei net present. Ech maache mer d'Suergen da wann d'Saachen do sinn. Ech hoffen, mir hunn 100 Prozent Delta en gros am Moment. Dann hoffe mer, datt näischt Neits optaucht. Wat soll ech Iech soen?
Sidney Wiltsch vum Tageblatt, Elo wou dee méi strenge Covid-Regime kënnt, gëtt et do och Pläng fir villäit d'Offer un zertifiéierte Schnelltester auszebauen?
Also et gi Méiglechkeeten, zum Beispill wann Der Betrib sidd, oder mir hu elo just mat der Chamber driwwer diskutéiert, datt een zum Beispill ee vun den autoriséierte Leit, déi jo Schnelltester kënne zertifiéieren, Et ass vun de Schnelltester ka certifiéieren, dass een deen zum Beispill moies hëlt, all zweeten oder drëtten Dag, fir do certifiéiert Tester ze maachen. Mee de But ass net, dass mer där Autotester certifiéieren. De But ass wierklech, dass mer d'Leit iwwerzeegt kréien, dass d'Impfen déi eenzeg Méiglechkeet ass. Ech weess, wat et ass, krank ze sinn. Ech louch 5 Deeg am Spidol. Ech wënsche kengem et. An ech wor eng Kéier geimpft. Ech wëll net wëssen, wat geschitt wier, wann ech iwwerhaapt net geimpft gi wier. An do hunn se all déi Leit, déi mengen, ça concerne les autres, mais pas moi. Et wor net meng Haltung. Ech wollt geimpft ginn. Ech konnt net éischter geimpft ginn. Mee ech ka just jiddwerengem soen, et ass net flott, de Covid ze kréien. Ech weess, dass och eng Rëtsch vu Leit keng Symptomer hunn. Ech kann lech awer an Mir wore mat der Madame Lenert Leit besichen, déi elo Long-Covid hunn, déi méintlaang op der Intensivstatioun louchen, déi haut nach net normal oteme kënnen, déi haut an engem Rollstull sëtzen. An ech kéint nach esou Beispiller huelen. An gleeft mer, et doof een se. De But ass net, dass mer soen, elo maache mer Schnelltester méi komplizéit, mä da kucke mir eis als Betrib oder als, fir dass mer et awer méi einfach kënne kréien, fir do entgéint ze kommen. De But ass wierklech, dass mer esou vill Leit wéi méiglech kënne geimpft. kréien an et e Betrib kéint decidéieren, zum Beispill eng Infirmière anzestellen, déi dann zweemol d'Woch oder dräimol d'Woch Schnelltester maache kéint. Dat ass eng vun de Méiglechkeeten, mee et ass net de But. De Fait ass, mir wëllen d'Leit jo méi Fräiheete ginn, och an de Betriber, dofir de CovidCheck och am Betrib. Den Test ass Eng Garantie hautdesdaags, wann e certifiéiert ass, déi seet, dass déi Persoun och net positiv ass, mee de But ass, dass se net nëmmen dee Moment net positiv ass, mee dass se déi gréisste Chancen huet, dass se och an Zukunft net positiv gëtt. An dat ass d'Impfung.
Dann eng weider Fro zum méi strengen Covid-Check-Regime. Goufen do Iwwerleeungen, dat och op de Sport oder Kulturberäich auszewäiten, oder bleift dat elo fir d'éischt wierklech just fir de Privatsecteur an d'Fonction publique respektiv den Horeca dann nach? Also déi Optioun besteet jo haut schonn. Jiddweree kann, also et gëtt vill Kultureventer, déi ënner CovidCheck funktionéieren. Dat huet u sech elo grondsätzlech net geännert oder wäert net ännere par rapport zu deem, wéi et haut ass. Et gëtt jo och ganz vill genotzt. Déi Reegelen, déi gëllen, wann een net de CovidCheck hëlt, sinn extrem contraignant. Ech erënneren un dat Sëtzen op zwee Meter mat Mask. sou dass eben immens vill Saachen souwisou och elo schonn ënnert dem CovidCheck-Regimm fonctionnéieren, an ech erwaarde mer elo net, dass dat da manner gëtt an Zukunft. Mee Dir kënnt zum Beispill en Fitness hunn, well dat si jo vill vill gefrot kritt, dee CovidCheck-Regimm mécht. CovidCheck-Regimm, dat heescht, da brauchen d'Leit net méi an de Vestiairen oder am Fitness selwer och eng Mask unzehunn, mee da ass et d'Recht vum Fitness-Exploitant och kënnen dat ze organiséieren, elo schonn.

Dir kënnt zertifiéiert Schnelltester an eng Apdikt maache goen, fir kënnen un engem gesellschaftleche Liewen deelzehuelen. Et ass net, datt et net geet, et geet, mee et ass eng Tatsaach, mee mat dëse Mesure maache mer d'Liewe fir déi Net-Geimpft net méi einfach, mee dat ass och net de But. Dat ass och net de But. Ech géif äntweren, Wat ass d'Alternativ, wann een eng Wonnerléisung huet? Mir sinn Demandeur. Mir verstinn, et sinn eng Rëtsch vu Leit, déi haut net wëlle geimpft ginn. A wa se Froen hunn, mir stinn zur Verfügung, eis Servicer stinn zur Verfügung. Jiddwereen huet Ängschten. Ech, ganz éierlech, wéi ech geimpft gi sinn, ech sinn net Spezialist. Ech hu vertraut deene Leit, déi gesot hunn, d'EMA, eis Autoritéiten, déi gesot hunn, hei déi doten Impfungen kënnt der benotzen. Ech hunn hinne vertraut. Dat ass eng Saach vu Vertrauen, an déi, déi haut nach kee Vertrauen hunn, sollen net nëmmen hir Sourcen op Facebook, well et kritt een all Dag esou vill Saache geschéckt, wou ech Saachen héieren, datt bal 110 Prozent vun de Leit, déi an de Spideeler leie, geimpft waren, wat wierklech Quatsch ass, wat falsch ass. An ech mengen, datt mer do gemeinsam Dir als Press, mir als Politik zesummen eben ze soen hu wann eppes falsch och publizéiert gëtt. An ech gesinn och eng Rëtsch vu Journalisten a vu Medien, déi och déi Fake News denoncéieren. An déi Leit, déi Froen hunn, solle kënne vun deene Leit, déi vun hirem Dokter, dat Bescht ass jo mat sengem Dokter ze schwätzen oder eben och mat den Servicer, déi mer och hunn, hir Äntwerten ze ginn. Wann een onbeäntwert Froen huet, kann ech mer virstellen, datt en haut nach Douten huet. Eise But ass, dass d'Leit dann no en connaissance de cause decidéieren, jo oder nee. Ech ka just soen, dass déi, déi am Moment am meeschte Fräiheete jo nees wëllen erëmfannen, sech séier kënne bedeelegen, wa mer deen Taux och erreechen. An dat heescht, déi, wann Der sot, déi net Geimpft, déi soen, dass mir hätte gären eng Gesellschaft, déi kréie mer elo gläich. Déi kréie mer elo gläich, wa mer nees all zesummen, an net déi Geimpft an net déi net Geimpft, mee all, Eng Gesellschaft hei zu Lëtzebuerg, wa mer deen Taux erreechen, wou et dann iwwerhaupt keng Restriktioune méi gëtt fir iwwerhaupt keen, dat ass dat, wat mer wëllen op jidde Fall erreechen.
Une dernière question sur le stock de vaccins. Vous l'avez dit, 20 pourcent de la population n'est pas encore vaccinée. Vous êtes déçu de ce taux et est-ce qu'il vous reste encore beaucoup de vaccins en stock?
Also mir hunn méi Impfstoff wéi mer es wäerte brauchen, dat ass kloer. An enttäuscht, jo schonn. Ech wär elo méi frou gewiescht en anere Progrès hei kënnen ze vermellen wéi deen dee mer hunn säitdeem mer eis fir d'lescht gesinn hunn. Bon, ceci dit, schaffe mer weider drun. Ech mengen kee wäert sech ze lamentéieren. Wa mer nach net do sinn wou mer wëlle sinn, da musse mer weiderfueren. A mir hunn eis och engagéiert am Programm Covax, och fir eeben Impfstoffer international kënnen ze ginn, am Deel vun der Kooperatiounspolitik. An déi lescht, déi fortgaange sinn, dat wor an de Cap Vert.
Carole Schimmer, Nach eng Kéier, Dir schwätzt vun engem Taux, ab wéini si mer gutt? Dir hutt virdrun vun 80 oder. 80 bis 85. 80 bis no, ok. D'Stad Esch huet ons gesot, datt si en extraen Impfzenter wéilten installéieren. Dir hutt elo vu Belval geschwat. Wéi et schéngt, wosst de Buergermeeschter do net Bescheed. Och aner Stied wéilten esou en Impfzenter asetzen. Wësst Der do Bescheed an wéi gitt Der domadder ëm? Jo, mir hunn eng ganz Campagne geplangt mat enger Rei Gemengen. Dat sinn u sech, mir fueren prioritär elo bei déi Gemengen oder huele mer de Kontakt op, déi iwwert der oder ënnert der Moyenne leie vum Taux national de vaccination, fir mat hinnen ze kucke lokal Aktiounen ze maachen. Do wäerte lues a lues Aktiounen kommen, kënnen awer och gären a sinn och Gemengen, déi eis spontan kontaktéieren. Mee déi, op déi mir elo zouginn, ass am Fong no enger gewëssener Reihenfolg. Dat ass bedéngt duerch hiren Taux de vaccination, dee se hunn. Dat sinn Aarbechten, déi elo lafen. Déi Leit wäerte schonn informéiert ginn. Also ech weess, datt dat leeft, datt dat lues a lues d'nächst Woch uleeft. Iwwer déi nächst Woche wäerte mer effektiv lokal méi present si mat dëse Gemengen. Den HCPN huet de Kontakt opgeholl mat deene Gemengen an do leeft och, datt een en Toute boîte organiséiert op verschidde Sproochen, well et ass och wichteg, datt d'Gesamtpopulatioun och concernéiert ass an dass déi Leit dann eben och d'Méiglechkeet kréien, wierklech à proximité, à proximité, dat heescht an der Lokalitéit, wou se och wunnen, dann ouni sech mussen anzeschreiwen oder etc etc kënnen dann och impfen ze loossen. Dass mir kucke wierklech, esou wéi ech virdru gesot hunn, esou einfach wéi méiglech ze maachen, esou onkomplizéiert wéi méiglech ze maachen, e Service presque à domicile, dee mer do maachen an dee mer bei d'Leit och an d'Gemeng och ginn. A mir hoffen, dass mer doduerjer deen Taux erreechen. De But, de But ass, dass mer wierklech bei der nächster Pressekonferenz kënne soen, We did it! Mir sinn iwwer 80 Prozent, mir kënnen dat doten, dat doten, dat doten nees, nees ewechhuelen. De But, et ass jo kee vun eis, deen hei sech freet, fir Iech ze soen, dass mer déi Covid-Regie musse verschäerfen. Keen! Mir hätte gehofft, mir kéinten haut virun Iech stoen a soen, Mir hunn et gepackt. Mee et ass vill ze fréi. Mir gesinn haut Zuele vu Better a verschidde Länner, déi nees an de Spideeler voll sinn, voll sinn, ech wëll dat just soen, voll sinn. An deen, dee mengt, datt d'Covid fäerdeg wär an net méi géif ginn, deen iert sech.
De Profil vun eelere Leit, déi sech net geimpft hunn, hutt Der do eng Studie eventuell gemaach? Ass dat iwwerhaapt méiglech? A fir ze wëssen, ob se eventuell eleng liewen, kee Moyen hunn, fir sech ze oder iwwerhaapt déi Sprooch net verstinn,
Also eng Detailstudie net, et sinn haaptsächlech ebe Leit, déi doheem liewen. Dofir och wierklech déi déi Aktioun nach eng Kéier, fir se unzeschreiwen an och eben iwwer iwwert d'Ëmfeld un d'Leit erunzekommen. Dat ass och ee vun de Schwéierpunkte mat deenen Aktivitéiten, déi mer mat de Gemengen da gemeinsam organiséieren, fir ze impfen, dass een Einfach lokal kuckt, wéi kënnt een un déi eenzel Kategorien. Ech mengen, all Buergermeeschter kennt seng Leit, weess, wéi een am beschten un se erukënnt. An do schaffe mer eeben ganz geziilt och mat de Gemengen zesummen, fir do an déi doudeg Wénkele mat eranzekommen. A just nach fir ze komplettéieren, Ech hat d'lescht Woch eng Entrevue mat der ASTI, mat der Caritas an och mam Roude Kräiz, wou mer och eebe kucken, well si och Entréeën hunn bei verschidde Kategorië verschidden Nationalitéiten, fir datt si och Partner sinn, fir d'Leit och an hire respektive Réseauen iwwerzeegt ze kréien. Och bei Sans-Papieren? Dat leeft jo och. Dir wësse, datt mer och jo schonn do geimpft hunn. An ech mengen, datt mer do do eis net musse schummen. Et geet drëms, déi Leit, déi hei sinn, och ze impfen, egal wéi ee Statut se hunn. Dat geet vu ganz uewe bis ganz ënnen a vu ganz riets bis no ganz lénks. Dat heescht, et sinn der iwwerall, déi verstitt, datt ech net hei d'Gemenge wëll stigmatiséieren, fir ze soen, dat dote sinn déi gutt Schüler, dat dote sinn déi schlecht Schüler. Mir sinn a Kontakt mat de Gemengen. De But ass, datt mer déi Leit iwwerzeegt, dass mer mat de Buergermeeschteren déi Leit iwwerzeegt kréien, an et sinn allkéiers een oder zwee Prozent, dass elo keen Ënnerscheed vun 20 oder 30 Prozent tëschent de Gemenge, mee ech fannen, elo eng Hitparad ze maache vun déi, déi elo am meeschte geimpft hunn, an déi, déi am mannste geimpft hunn, am Moment net opportun an dat géif au contraire vläicht dann nach Gëft an dee ganzen Débat och huelen. Mee ech si frou, wa mer an engem Mount kënne soen, dass 85 Prozent vun all de Gemengen et fäerdeg bruecht hunn, dass mer op deen Taux komm sinn, deen eis erlaabt, d'Mesuren opzehiewen. An eis Aktiounen wäerte keng geheim Aktiounen sinn, justement, déi wäerten eng gewësse Publicitéit kréien. Do wou Aktiounen lokal geplangt sinn, wäerte Flyeren erausgoen, et wäerten Aktiounen gemat ginn, dat ass de But dovunner.